Wyn ydw i a dwi'n fferyllydd ac yn ddarlithydd yma yn Ysgol Fferylliaeth Prifysgol Caerdydd. Heddi, i ni'n croesawu myfyrwyr blwyddyn deuddeg i'r ysgol i roi blas iddyn nhw o fferylliaeth o'r fainc i erchwyn y gwely. Fel mae thema neu teitl y dydd yn awgrymu, bydd cyfle i'r myfyrwyr gweld drostynt eu hunain, y rôl y gall fferyllwyr chwarae yn ehangder gofal cleifion, o ddarganfod cyffuriau, datblygu cyffuriau, eu optimeiddio a edrych ar sut 'yn ni wedi yn rhoi y cyffuriau yna i gleifion, ond hefyd, Edrych ar rôl clinigol y fferyllydd a sut mae'r rôl yma wedi'i ehangu ar draws faes iechyd. Pwrpas y dydd yw sicrhau bod y myfyrwyr yn cael blas ar fywyd mewn prifysgol, efallai deall mwy am rôl y fferyllydd Falle ro nad oeddynt yn hollol ymwybodol o hono cyn iddyn nhw ddod aton ni heddi, ond hefyd, ac efallai yn fwy pwysig, sicrhau bod nhw yn deall pwysigrwydd eu dysgu mewn y dosbarth a sut mae'r dysgu yna'n cyfateb i gyrfaoedd y dyfodol.
Mm, mae wedi bod yn neis iawn gallu gweld pa fath o yrfaoedd eraill chi'n gallu gwneud trwy cael gradd yn fforelleg fel neu ymchwil a um, datblygiad meddygediaethau. Um, a fi'n meddwl bydd e'n fuddiol iawn i fi allu penderfynu be fi wedi gwneud yn y dyfodol i ymwneud gyda Ewch o'r aseg.
Mae diwrnodau fel heddi hefyd yn caniatáu i ni weithio ochr yn ochr gydag athrawon ysgolion i weld sut allen ni gyd-weithio er mwyn cyfoethogi profiad addysgol y myfyrwyr. Mae cael dod mas o'r ysgol a ymweld â Brifysgol a'r adnoddau sydd gyda nhw yn gallu ysbrydino'r Disgyblion i feddwl tu fas y bocs fel petai. Mae'r cwrs lefel A bioleg a cemeg mor eang, does dim cyfle i ni fynd mewn i ddyfnder, felly mae gweld arbenigwyr yn y maes yn, yn profiad arbennig i'r disgyblion. Wel, mae'n neis cael cyfle i siarad gyda aelodau staff, yn enwedig gyda'r opsiwn o wneud rannau o'r cwrs trwy'r Gymraeg. Uh, a mae'n neis i'r ddisgyblion gael y cyfle i gweld bod hwnna'n rhan yn atod o'r gwrs uh, yn ymwedig um, yn, y, yn y flwyddyn gyntaf. So, Mae'r ma ffaith bod nhw'n gallu cael tutor sydd yn siarad Cymraeg hefyd yn gallu helpu nhw i ymgartrefi uh, yn gloi wrth astudio yn y prifysgol.
Yy fi'n credu bod e'n syndod faint sy'n mynd mewn i'r proses o datblygu cyffurie fel ma'r holl peth clinigol a popeth on' ma' loads o technoleg myn' yn. O'n i ddim yn disgwl fel Alexa Dummy. Ma'n rili diddorol i weld popeth sy'n mynd mewn i'r proses. Fi'n meddwl bod e 'di bod yn Dydd gwych a fi 'di dysgu lot yym ond o'n i'n rili hoffi y darn amdano dysgu amdano canser a fel y moddion ni'n datblygu ar hyn o bryd a fel fel mae'n digwydd. Fi'n credu bod e yn dydd sy'n mynd ar datganiad personol fi a fi'n credu mae'n ddiwrnod del iawn.